Zenana jemaaty hala gelin bolsun, hala gyz bolsun, hala adamsy ejaze berýän bolsun ýa ejaze bermeýän bolsun, gaş almagy nähilli diýip sorag kän bolýar heýwere. Hudaýyň aýdan hökmi, Resulullaň hökmüni eşitjek adam gulak assyn. Resulullah jan aýdypdyr, La'anallahu taala An-namisata wal-mutanammisah. Hudaý länet etdi, ýagny Hudaý Taala rahmatyndan daş etdi, gaş alýan zenanany, wal-mutanammisah, meň gaşymy alsana diýip barýan heleýi. Aýny Resulullahyň aýdan sözi şu. La'anallahu Taala an-namisata wal-mutanammisata. Hi Kuranda ýok onda bu gürrüň diýip aýdylýar. Hudy Kurany Kerimde bar. Metni Kur'an-ı Kerim, Beýik Allaň Kelamy, Sure-i Nisa, ýüz on dokuzynjy aýat. Weleamurannahum feleýugaýýirunne halkallah. Şeýtan aýdypdyr, Hudaýyň huzurynda gasam içip aýdypdyr. Eý Rabbym diýipdir. Ant içýän seň menen diýipdir. Adamlara baryp was-was ederin. Bigadar was-was ederin. Bigadar was-was ederin. Sen munda suwduňma? Sen bizre araýaş etmeseň, puly ýerden çykarmaly. Ajy ölmelimi sen diýerin diýipdir. Sen gelşike girmeseň, halka görä bolmasaň, bolma rahym diýerin. Bigadar girerin diýipdir. Fela ýugaýyrunna halkallah. Hudaýa seň ýaradyşyňdan zady üýtgetdirerin şol adamlar diýipdir.

Ajap gelşikli bolduň. Döwrüginde şeýtana meňzeş indi gelşikli bolduň. Indi ýüz-gözüň arassa boldy. Indi birimi eliňe pul jady geldi. Ýaiduhum we ýumannihim. Arzuwa oklaýar. We ma ýaiduhumuş-şeýtanu illa gurura. Allah aýdýar. Ýüz ýigrimilenji aýat. Şeýtan olary aldap dur. Emma şuň gürrüňiň içinde bitin gaşymy arassalajak diýip at bolýar. Gowy gulak asyň. Şu aýdylýan gürrüňde kime aýdylýar? Hudaýa we Resulullah imany bar adama aýdylýar. Hudaýa Resulullah imany ýok adamyň gürrüňi öz başyna ahym. Hudaý Taala Kurany Kerimde Sebbih ismäň içinde hemmämiz bilýän suramyzda Gad aflaha men tezekka Arassa adam gönündi diýipdir Hudaý Taala. Hudaý aýdýar, Kad efleha men tezekka, Her kim temiz bolsa gönendi diýýär Hudaý Tagala, tezekka, arassa bolsa, ýagny göz-gulagy haramdan arassa bolsa, el-aýagy haramdan arassa bolsa, kalby haramdan arassa bolsa. Bir ýerde, meselem şu oturan ýerimizde, bir kilometrlik ýerden hapa juwup akyp barýan bolsa şoň ysy gelermiş tak. Gelmez. Bir juwuň, bir nejasatyň, bir hasaň ysy ýigrimi-otuz mitrlikden daşdan gelmeýär. Bar gelýän bolsa bir kilometrlikden gelsin. O şäheriň hasasynyň ysky şu şähere gelmez. Haramzadyň ysy. Emme günä işiň ysy. Emme Hudaýtagalaň länet eden bi işi. Gaşyn almak iýsi, bagyşlaň zyna edmek iýsi, arak içmek iýsi we her zady ki Hudaý haram eden bolsa, belki bu ýaş aseman ta berrewet bir demagy hur-u rizwan berşewet. Emma bir adam bir haram iş etse bara, şoň hasalygynyň iýsi, şoň haramlygynyň porsysy, şoň haramlygynyň aňkyýsy baryp behiştiň içindäki hur gyzlaň-da burnuna barýar diýýär. Belki bu eşber aseman ha berrebet, Bir demagy huru rizwan berşebet. Jennetiň gapysyndaky duran perişdelere-de barýa diýýär şoň isi. Eý, bir musulman haram iş etýän bolmaly, aňkaýýa-da isi gelýä diýip aýtjaklar diýýär. Bärik tämizledi, arassalady. Nämä özümiz arlamaly? Ýagny näme? Musulman adam özüni haramdan arassalar. Haram aň kyýmadan arassalar, ýedi gat asmanyň içinde por syýmadan özüni arassalar, behiştiň içindäki hur gyzlara aňkyp barýan isden özüni arassalar musulman adam, belki bu ýaş asymanha berreget, ber demagy huru rizwan ber şewet. In nejaset bu ýaşaýat biistgam. Bir nejasy tapar, bir ýigrimi adama çili gelýär. Bir nejasada otuz-kyrk adama çili gelýär. Emme haram nejasat, emme haram iş etmek, meselen, gaşyny arassalady, şoň haramynyň isi ýedi gat asmany doldurýar-da. Ahyrky gürrüňde aýdaýyn, goý, kamyl bolsun gürrüň. Halk edýär. Näme etmeli? Uly millet alwaty. Eý musulman! Eý mu'min! Ýagny Hudaý Tagala Kurany Kerimde aýdypduka, Resulullah jan aýdypduka, haramdygynyň, nejasatyny düşünipduka, ýene-de özüňde ýeke-ýeke Hudaýa jogapgü bolmaly, Hudaýyň ýaradan formasyny üýtgetmeli, ýene-de halka wara diýmeli. Gale sallallahu aleýhi we sellem. Onda maňa näme diýjek? La taqumus saa hatta la yuqalu fil ard, Allah, Allah. Resulullah jan aýdypdyr, Kyýamatdan önçäk bir zaman boljak, ýeriň ýüzünde bir nefer tapyljak däl, birje gezek Allah diýsin. La taqumus saa hatta la yuqalu fil ard, Allah, Allah. Kyýamat bolmaz. Taýynky ýeriň ýüzünde bir nefer tapylmaz Allah diýsin. Aý ýa şo ýagdaý gelse halk aýtmaýar diýip Allah diýjek dälmi? Aý ýa halk aýtmaýar diýip Bismillah diýjek dälmi? Aý ýa halk aýtmaýar diýip Rabbyň Allahny çagyrjak dälmi? Nämeden çyn adam özüni allamaly? Adam özüni allar. Rabbym Allahny allap bolmaz ahyryn. Özüni hapa, Hudaýyň ijazä bermedik haram zadyna bulamaly, şol harama-da özüni temizlemek at bermeli, özüni arassalamak at bermeli. Biter gelşiksiz dälmaý? Biter kyýamatda utançly bolmarmaý şul adam? Hudaýyň haram diýen zadyna temizlemek diýip at bermeli. Hudaýyň nejis şu zat diýen zadyna ýok arassa hym zat diýip at bermeli. Adamlara görä boljak, halka görä boljak, halka görä boljak bolsa bir wagtda ýeriň ýüzünde Allah diýen tapyljak däl we şonda-da kyýamat boljak. Resulyllahyň aýdan sözi, adamlar aýtmaýar diýip-de aýtjak dälmyka?